Il-lejla tajba. Dan hu Xarabank Live. U f'nofs il-kriżi tal-virus, bl-ekonomija sejra lura u bl-immigrazzjoni tafas fuqna, żgur li f'xi mument sibt ruħek tgħid bejnek u bejn ruħek jew ma' sħabek, fejn hi l-Unjoni Ewropea? L-Unjoni Ewropea llejla se tkun hawn f'Xarabank. Minn hawn u ftit ieħor biex iwieġbu l-mistoqsijiet tiegħek, il-Kap ta' Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Dr. Elena Grech, u l-MEPs Miriam Dalli u Roberta Metsola fost l-oħrajn. Illejla wkoll, jekk inti bagħtilna filmat tiegħek jew ritratt tiegħek jew tat-tfal qed tiżfni jew tkantaw mad-diska tagħna, ibqa' arana għax għandna mnejn nuruh. Imma qabel, l-ewwel mistiedna llejla hija mara li tant saret famuża li għandha bżonn biss isem wieħed, Charmaine. Profs Gauci, grazzi ħafna. Qabel ma nibda nistaqsik il-mistoqsijiet fuq il-virus tas-soltu, għandi kurżità kbira. Kif qed tħossok inti sirt l-aktar persuna popolari f'Malta bħalissa.
Infatti tiltaqa' ma' ħafna nies fit-triq u kelma waħda jgħidulek grazzi. Li dik għalija ttik dak il-boost li hemm bżonn għaliex jien qed nirrappreżenta tim sħiħ ta' nies li huma fuq il-front line li qegħdin jaħdmu biex aħna nipproteġu s-saħħa tal-poplu Malti. Imma x'jagħmlu x'ħin jarawk, jiġifieri jeċċitaw ruħhom isaqsuk fuq il-virus pereżempju jkun irid jieħdu selfie? Iva wkoll, xi ħaġa li sabiħa, jiena l-aqwa li nara n-nies li huma kuntenti. Hu l-aqwa imma li mhux biss ikunu kuntenti u jgħidu l-grazzi, imma li dawk il-rakkomandazzjonijiet kollha li qegħdin nagħmlu aħna proprju jsegwuhom. Dak hu l-iktar ħaġa għaliex biex negħlbu dan il-virus irridu kollha kemm aħna nagħmlu l-almu tagħna. U jinfixlu ma jżommux id-distanza jersqu aktar qribek milli suppost. Jindunaw ta' x'qegħdin ngħidu aħna allura.
U l-familja kif joħduha? Jiġifieri jgħidu li inti l-mamà u hekk. Le, il-familja għandi sapport kbir, avolja bħalissa qed il-ħin li qed ikolli magħhom hu inqas milli kien ikolli qabel, però kulħadd ikun jaf li aħna qegħdin nagħmlu dil-ħidma kollha u ndumu sa flaxija u anke bil-lejlijiet bħala t-tim kollu, jiġifieri għaliex hemm ix-xogħol li jrid isir u dan kollu tibda tara l-frott tiegħu. Il-fatt li Malta kienet waħda mill-aħjar pajjiżi li sa issa kkontrollajna dan il-firxa ta' dan il-virus, hemmhekk ittik dak l-istimulus biex aħna nkomplu nagħtu Lilna nfusna kollha biex inkun nistgħu naħdmu. Nhar il-Ħadd Mother's Day. Inti omm u inti bint ukoll. Iva.
Aktarx fi xħin is-soltu kont tkun qed tiekol l-ikla tal-Mother's Day se tkun qed tgħidilna kemm hemm każijiet ġodda. Iva. Kif kif ħa tħossha? Iva, dal-Mother's Day ħa jkun Mother's Day li ħa jkun differenti għaliex Mother Days oħra s-soltu nqattgħuhom għand il-mommy tiegħi jew inkella għand il-kunjata wkoll wara xulxin, però dawn it-tnejn huma anzjani, it-tnejn huma vulnerabbli, allura ma nistgħux inkunu qegħdin inħaddnuhom magħna. Dan kollu imma ma nistgħux għaliex irrid intuhom ir-rigal li nistgħu ntuhom l-aħjar li aħna nipproteġuhom minn dan il-mard. Allura ħa jkun differenti, hemm mezzi oħra kif inkun nistgħu nikkomunikaw ukoll. Issa li sirt popolari ħafna, titħajjar toħroġ għall-politika? Le, jiena bniedma li jiena teknika u hemmhekk irrid inkompli nagħti l-kontribut tiegħi fl-aspett tekniku.
Mela, dalwaqt se jingħaqad magħna Karl Wright. Karl qiegħed f'iżolament għaliex għandu l-virus, imma mhu qed iħoss xejn. Se nistaqsu, li ma qed tħoss xejn mhix ħaġa ħażina, mhux hekk? Imma jista' jkun li hija problema. Se nitkellmu ma' Karl Wright dalwaqt u se nistaqsik fuq għalfejn din tista' tkun problema. Imma qabel, dil-ġimgħa bdejna nisimgħu min jgħid, imma ftaħna kmieni wisq, ma konniex nifilħu ma nixtrux ftit ħwejjeġ, speċi l-ewwel kien hemm is-saħħa qabel l-ekonomija u issa ġiet l-ekonomija qabel is-saħħa. Iva, aħna konna bil-għaqal ħafna proprju mill-bidu nett tal-istrateġija fejn aħna konna qegħdin naraw li inti l-miżuri anke li konna qegħdin indaħħlu kienu qegħdin ikunu proporzjonati skont l-istadju tal-pandemija li kien qed ikollna hawn Malta. U allura aħna ppruvajna li kemm jista' jkun il-miżuri ma jkunux ħorox fuq il-popolazzjoni tagħna. Infatti jekk tħares lejn pajjiżi oħra hemm minnhom li marru full-lockdown. Aħna rnexxielna bil-kollaborazzjoni ta' kulħadd li aħna ma nagħmlux dak il-full lockdown. Infatti kellna n-nies li biċċiet minnhom xorta baqgħu jmorru għax-xogħol, għandna nies ukoll li baqgħu joħorġu wkoll, però dan f'limitazzjoni. U b'hekk irnexxielna aħna nikkontrollaw din il-fażi. Issa wkoll li aħna ġejna fir-rilaxx aħna rajna li n-numru ta' każijiet beda jonqos, Ir-rata ta' trażmissjoni wkoll kienet stabbli li kienet inqas minn one bħala ratio li jkun ta' trażmissjoni u allura hemmhekk kien wasal il-waqt li aħna nibdew innaqqsu minn dawn il-miżuri. Però dawn m'għamilnihomx bl-addoċċ. Aħna għamilna proprju criteria li bbażajniehom fuqhom li aħna rajna kemm huma ta' riskju l-miżuri meta tirrilaxxhom u aħna konna bil-għaqal li dawk il-miżuri li bdejna kienu dawk il-miżuri li kienu l-inqas ta' riskju imma wkoll b'mezzi ta' mitigazzjoni.
Issa, għamiltu l-miżura tal-maskra.
Di, għax jien mhux qed nifhem, trid tilbisha kull x'ħin toħroġ fit-triq, x'ħin tkun f'ħanut biss? Jekk tkun qed issuq trid tilbisha, pereżempju? Mela, ħa nispjegaw eżatt il-maskra għalfejn aħna għamilna r-rakkomandazzjoni. Din il-maskra meta tilbisha s-surgical mask jew inkella anke l-cloth mask, inti tkun qed tipproteġi lil ħaddieħor. Jiġifieri jekk il-persuna li liebes il-maskla għandu l-virus, hemmhekk ma jkunx qed jgħaddiha lil ħaddieħor. Il-maskla tiegħi ħa tipproteġi lilek. Il-maskla tiegħek ħa tipproteġi lili. Allura hemmhekk aħna l-iżjed ma inti tmur f'postijiet fejn inti ħa tiltaqa' ma' nies li huma differenti minn dawk in-nies li s-soltu tiltaqa' magħhom, pereżempju tad-dar jew inkella tal-post tax-xogħol, hemmhekk huwa importanti li tilbes il-maskra. U fejn huma dal-postijiet? L-obbligu skont il-liġi jgħid li dal-postijiet huma meta inti tmur tixtri mill-ħwienet għax hemmhekk hemm ċans tiltaqa' ma' nies oħrajn, meta inti tirkeb fuq il-karozza tal-linja għaliex ikun hemm nies oħrajn ukoll u anke issa li ftaħna wkoll iktar il-vjaġġi bejn Malta u Għawdex fuq il-Gozo Channel hemmhekk ukoll importanti li tilbes il-maskra jew inkella l-visor. Jiġifieri jekk jiena qiegħed nimxi fi triq waħdi, m'hemm ħadd, jew qed insuq fil-karozza waħdi, m'għandix għalfejn nilbisha? Fehm. Ħadd ma jżommok milli tilbisha, però hemmhekk m'hemmx għalfejn. Għalissa r-rata ta' trażmissjoni baqgħet baxxa, allura l-fatt li inti liebes il-maskra, hemmhekk tkun qed tipproteġi lilek nnifsek speċjalment ma tkun ħaddieħor. Però importanti ħafna li aħna xorta nżommu s-social distancing, billi liebes il-maskra, xorta int trid iżżomm żewġ metri 'l bogħod mill-persuni. U kien għalhekk li aħna meta ftaħna r-retail outlets erġajna għamilna l-esiġenza li fil-postijiet fil-ħwienet jidħlu biss numru li jkun limitat, ħalli hekk in-numru ta' nies li jkunu fil-ħanut, li huwa post li huwa magħluq, ikun limitat ħalli ma jkunx hemm ċans li jitgħu qrib ta' xulxin. U hemm multa, hemm xi tip ta' penali jekk ninqabad bla maskra fejn suppost kelli maskra għax min jgħid hemm u min jgħid m'hemmx? Mela, aħna mill-bidu nett bdejna dan bħala mezz ta' edukazzjoni u l-mezzi ta' edukazzjoni rnexxielna naslu hawnhekk. Aħna wkoll din l-obbligu huwa marbut mal-Att tas-Saħħa Pubblika, però ma rridux li naslu aħna biex actually timplementja l-Att tas-Saħħa Pubblika. Ħafna drabi tasal man-nies. Tasal li inti jafu x'inhu l-obbligu tagħhom, tafu li għaliex għandek tilbes il-maskra, biex tipproteġi lilek innifsek u l-ħaddieħor. Jiġifieri bħalissa m'hemmx multa, biex niftehmu jekk in-nies ħa jimxu magħha kif suppost, Mhux ħa ddaħħlu multi, s'issa m'hemmx. L-obbligu qiegħed fuq ir-retail outlet fejn ħa jidħol il-persuna, tajjeb, fejn inti titfaġġa l-ħanut. Li inti titla' fuq ta' linja mingħajr maskla dak mbagħad tkun qed tikser il-liġi l-persuna nnifisha. Jiġifieri jista' jeħel xi ħaġa.
Aħna rridu li n-nies jaslu bil-kelma t-tajba, però. Le, rajt, imma min ma jkunx irid, min jiġi għal ħabibu mill-kelma t-tajba biex nibni. Min jibqa' dejjem jibqa' ma jismax imbagħad iva hemm il-mezzi kif jistgħu. proprju mbagħad il-persuna jittieħed il-qorti. Però ma nixtiequx naslu hemmhekk. Importanti li aħna nsegwu dan l-istruzzjonijiet, għall-ġid tagħna stess. Għedtu lin-nies biex jekk jidħlu fil-bank ineħħu l-maskra. U di tagħmel sens minħabba s-sigurtà. Imma dik allura mhix, it-defeats the purpose daqsxejn għax inkella kif tneħħi l-maskra tista' tinfetta n-nies għax il-bank hemm in-nies. Aħna kellna komunikazzjoni wkoll mal-banek u l-iktar ħaġa li tista' tuża li hija faċli li m'għandux għalfejn persuna joqgħod ineħħi l-maskra għax hemmhekk jista' jkollok riskju li inti tkun qed terġa' tikkontamina idejk huwa li tista' tuża l-visors. Tajjeb ngħidu li l-visors li huma available ukoll fuq is-suq tagħna huma tajbin daqs kieku inti tkun qed tilbes is-surgical mask jew inkella l-cloth mask. U anke forsi issa jibda tkun is-sħana allura hemmhekk dak huwa mezz tajjeb li tista' tipproteġi lil ħaddieħor ukoll biha. Nixtieq indaħħal issa live magħna fuq Skype lill-kollega ġurnalist u psikoterapista Karl Wright. Grazzi ħafna Karl, qed narak. Isma', tidher vera tajjeb, qed ngħid hekk għaliex inti għandek il-virus. Inti ġejt positive. Imma ma qed tħoss xejn. Ma qed tħoss xejn, ma qed tħoss xejn xejn. Xejn xejn. Insellimlek ħabib, insellem ukoll lil dawk li qed isegwuna u lill-Professur Charmaine Gauci. Xejn xejn, ġifieri qas qed tieħu mediċina xejn?
Minix nieħu mediċina hawn forma ta' tablets u minix qed nieħu mistura ma qed nieħu xejn preskritt mit-tobba imma għandi mediċina oħra markien il-mediċina li għandi hija s-sapport tan-nies, jiġifieri jien għandi ħafna ħafna ħafna kuntatt man-nies, ħafna nies li huma ħbieb, eks kollegi, kollegi, klijenti, eks klijenti, studenti, eks studenti, kulħadd iċempel, kulħadd jikteb. U anke nies li ma nafhomx li jiktbu wkoll eh, jieħdu l-messaġġ li għandna bżonn nitkellmu fuq għadin ukoll. Iġifieri, il-familja tiegħek ħadd m'għandu, in-nies tax-xogħol ħadd m'għandu, inti biss, u x'hekk?
Hekk hu. U kif indunajt, allura? Jekk ma ħassejt xejn, ħadd madwarek ma kellu?
Mela, bażikament, Mark, jiġifieri jiena bħala psikoterapista li naħdem fil-full time għall-Fondazzjoni għas-Servizz ta' Ħarsien Soċjali, l-FSWS, fil-Fergħa t'Għawdex, bażikament bqajna mitluba li nidħlu għax-xogħol b'tip ta' rostering ukoll, imma bqajna fiżikament nirrapportaw għax-xogħol, lanqas ma jfisser li konna qed inżuru l-familji ġod-djar, imma x-xogħol kien qed isir mill-bażi tagħna. U għal dik ir-raġuni bażikament intlabna kollha kemm aħna, il-terapisti bħali, il-councillor kollega tiegħi, il-social workers, l-amministrazzjoni, għamlu random testing permezz ta' swabbing. Minn hemm du ngħid, ġifieri. U stabt pożittiv. Ekku. Ibis inti ma toqgħodx attent għax dab ħattu minn ximkien.
Ħanejdlek Mark, ġifieri jiena nkun esaġerat jekk ngħid il-fissat għax minix, imma bniedem riġidu ħafna fejn jitlu dal-affarijiet, Ħadt il-prekawzjonijiet kollha u dejjem, jiġifieri jekk qed jisimgħuni kollegi tal-post tax-xogħol probabbli qed jitbissmu għax l-ewwel ħaġa li nidħol nagħmel filgħodu meta nidħol l-uffiċċju hija li nimsaħ bl-alkoħol il-wiċċ tal-post tax-xogħol, il-wiċċ tal-mejda, il-pumijiet fejn tkun se mmiss wara ħaddieħor. Kemm nipproteġi lil ħaddieħor u nipproteġi lili nnifsi u jekk sejjer nixtri nagħmel l-istess u jekk fid-dar se nġibu x-xirja nħalluha wara l-bieb, nimsħu u ġġestu l-ġelt bl-ilma bis-sapun. Jiġifieri prekawzjonijiet jistgħu jkunu ħadthom. Ħa nsaqsik l-aħħar mistoqsija u ara tistax tikkonkludu fi ftit sekondi, Karl. Inti ħriġt titkellem dwarha all out di, dil-ġimgħa kont kullimkien. Għalfejn? Ikkonkludi u ngħidulek il-Għeliet Tajbin. hija li jiena anke bħala terapista allura nħossni fid-dover illi niġġieled l-istigma, niġġieled il-biża', issa ħoloqha min ħoloqha mhix biċċa tiegħi, il-biċċa tiegħi hi li jiena nixtieq nara n-nies ma jbatux billi jġibu mard fuqhom infushom. U meta nirripressaw ġo fina dak illi jkun qiegħed itaqqalna, inkluż il-virus tal-Covid, u tista' tkun marda u tista' tkun problema fid-dar u tista' tkun problema fir-relazzjonijiet, kwalunkwe problema li lilek ittaqlek tkellem fuqha. Għaliex jekk ma nitkellmux fuqha nkunu qegħdin nirrinfurzaw il-biża' u nirrinfurzaw l-istigma. U jiena mhux il-biża' u l-istigma Ma rrid ninforza, irrid nirrinforza t-tama u l-kuraġġ. Karl, grazzi ħafna, il-Għeid tajjeb u ħu ħsieb. Narak. Malajr għax irrid nibdew nikkonkludu, Profs. Imma din inkwetanti, le, ġifieri jien u inti jista' jkollna l-virus issa. Ma nafux, qed inxerrduh jista' jkun, Iva. Għalhekk huwa importanti li aħna minn mindu rajna li l-evidenza qed turi li jista' jkollok nies li ma jkollhom l-ebda sintomi u jkunu pożittivi, hemmhekk aħna bdejna bl-enhanced testing tagħna fejn aħna bdejna naqbdu gruppi ta' nies li speċjalment dawk li huma frontliners li jkunu qegħdin jiltaqgħu ma' ħafna nies u allura hemmhekk aħna dawk bdejna nagħmlulhom it-testijiet u proprju qbadna numru sostanzjali minnhom. Infatti jekk tħares lejn in-numru ta' każijiet li kellna pożittivi, kellna tlettax fil-mija minnhom li kienu proprju bla sintomi ta' xejn. U allura bħal propju qegħdin naraw dan l-eżempju, inti għandek persuna li m'għandux sintomi, huwa pożittiv imma nafu wkoll li dan il-persuna jista' jferrixha lil ħaddieħor. Forsi huwa inqas iċ-ċans li jferrixha minn xi ħadd li għandu s-sintomi, allura għalhekk il-mezzi ta' kontroll li inti kull persuna li jista' jkun pożittiv irridu kemm jista' jkun naqbduh mill-ewwel ħalli dan ikollok iżolazzjoni, tagħmel contact tracing u dawk in-nies li jkunu madwaru tagħmilhom kwarantina. Meta qed taħsbu li jkollna vaccine lesta? Frank Portelli f'intervista ma' Peppi dil-ġimgħa fuq Facebook qal, Sal-aħħar ta' Diċembru jkun hawn waħda. Mela, bħalissa għaddejja ħafna riċerka. Ippumpjaw ħafna flus il-pajjiżi kollha infatti anke l-Unjoni Ewropea ħarġet sejħa lill-Member States biex anke jinvestu fil-Global Response Fund li anke Malta kienet kontribut għaliha għaliex aħna nħossu li huwa importanti. Dan il-vaccine huwa l-uniku mod li aħna nistgħu noħorġu minnha din. Hemm 'il fuq minn 90 vaccine li bħalissa għaddejja r-riċerka fuqha, però minn dawn id-90 vaccine probably ftit minnhom jaslu biex jibdew il-clinical trials. L-Ingliżi diġà bdew clinical trials fuq vaccine minnhom. Meta ħa tasal eżatt baqgħalna ftit żmien. Importanti li aħna nkomplu nħaddnu dawn il-mezzi ta' kontroll ta' saħħa pubblika li għandna f'idejna bħalissa ħalli ladarba mbagħad ikollna l-vaccine f'idejna, Trid tiftakar ukoll li mhux biss inti trid ikollok vaccine li tkun lesta, trid ikollok vaccine li tkun safe u li tkun taħdem. U mbagħad barra minn hekk irid tkun hemm il-manifattura għad-dinja kollha għaliex aħna hawnhekk qegħdin f'pandemija allura l-pajjiżi kollha qegħdin jiġu affettwati u din hija vaccine li jridha kulħadd. U hemmhekk hu l-uniku mod li aħna ħa nkunu qegħdin neħilsu minn dan il-virus. Fis-sajf, is-summer schools se jinfetħu? Aħna bħalissa għaddejjin bil-rilaxx ta' ċertu miżuri li dawn kollha għamilniehom fażi fażi, bdejna minn dawk li għandhom l-inqas impatt, issa naraw kif inkunu għaddejjin f'dawn il-ġimgħat li ġejjin u mbagħad minn hemmhekk inkun nistgħu nippjanaw il-mezzi l-oħra li ħa nkunu qegħdin nirrilaxxaw.
Jekk raġel u mara joqogħdu fl-istess dar ovvjament, koppja, Xi ħadd minnhom qed imur għax-xogħol u xi ħadd minnhom qed jibqa' d-dar. Dawk għandhom jibqgħu jorqdu fl-istess sodda? Ifhimni, inti għandek mara u raġel li qegħdin jgħixu fid-dar flimkien. Tajjeb, allura l-iktar ħaġa importanti hija fuq il-postijiet tax-xogħol. Ejja nippruvaw nagħmlu dak il-miżuri meħtieġa biex kemm jista' jkun innaqqsu r-riskju li persuna ħa jkun qiegħed jiltaqa' ma' persuna oħra li jkun qiegħed iġorr dan il-virus. U b'hekk inti jkollok il-familji kemm jista' jkun ikunu protetti. Hemm nies qed jgħidulna isma' jien kelli l-virus vera, għaddieli, imma issa ħadd ma jrid ikellimni, għax qed jibżgħu li se mmarradhom. Tista' ssarrah moħħ in-nies li jekk għaddielek il-virus, tista' ttih 'il xi ħadd jew le? Mela, aħna wkoll għandna protokolli li huma bbażati fuq evidenza li jħarsu kif persuna aħna niddikjarawh li huwa fih. Infatti dawk in-numri li nagħtu aħna jkunu wara li persuna ma jkollux iktar sintomi wara erbatax-il ġurnata aħna nagħmlulu t-test. Ladarba dak il-persuna mbagħad joħroġ negattiv hemmhekk ikun dikjarat li fih. Però jekk persuna kellu s-sintomi, allura aħna mbagħad inħalluh sebat ijiem oħra sakemm aħna ngħidulu li jista' joħroġ barra. Allura ladarba jkun f'dak il-fażi, dak il-persuna jkun l-istess bħal dawk in-nies kollha li għandna l-kumplament fil-komunità u allura m'għandniex għalfejn noqogħdu ninkwetaw minnu. Importanti nevitaw l-istigma. Din mhijiex virus li l-persuni jġibha fuqu nnifsu bħalma qal Karl. Importanti li aħna ma nibżgħux nerġgħu nagħmlu t-test, Għaliex aħna permezz tat-test ħa nkun nistgħu ngħinuk għaliex ma tafx jekk dan il-virus jista' jtik xi komplikazzjonijiet. Il-virus f'Malta s'issa qatel ħames min-nies. Il-pollution tad-dħaħen, it-tniġġis, il-who qalet f'Malta qatlet ma' sitt mitt ruħ kull sena. Jiġifieri hija problema ħafna aktar serja. Wara li jgħaddi da kollu, qegħdin tippjanaw biex tagħmlu xi ħaġa biex iktar nies ikunu safe mit-tniġġis. Jekk dil-pandemija ma għamlet xejn, dil-pandemija għallmitna ħafna affarijiet. Għallmitna mezzi kif aħna nistgħu naħdmu aħjar. Rajna, per eżempju, t-telework li f'ċertu postijiet, anke fuq il-postijiet tas-settur pubbliku, ħadmet. U allura hemmhekk inti għandek nies li inqas qed ikollhom bżonn jivvjaġġaw. Qegħdin naraw ukoll nies li forsi minnhom kien hemm min qal aħjar ma li ma mmurx fuq it-trasport pubbliku u beda jimxija jew inkella jmur bir-rota. Hemmhekk aħna rridu nkomplu nħaddnu dawn il-mezzi alternattivi ta' trasport għaliex dak huwa l-aħjar mod li aħna nkunu nistgħu neliminaw din il-problema ta' pollution li f'Malta l-maġġor parti tagħha tiġi minħabba l-vehicles li għandna fuq it-toroq tagħna. Profs Gauci, grazzi ħafna u minn qalbi, verament minn qalbi rrid nirringrazzjak tax-xogħol impekkabbli li qed tagħmlu inti u sħabek kollha. Aħna vera nidhru li qed niċċellinġawkom b'ħafna mistoqsijiet, jiena wieħed minnhom li nkun daqsxejn qisni nipprova naħarqek ftit, imma verament napprezza x-xogħol li tagħmlu, dak huwa xogħolna u napprezza ħafna x-xogħol li F'isem il-Maltin u l-Għawdxin ngħidlek grazzi mill-qalb. Huwa tim kbir ħafna, tim dedikat, lest li jaħdem, irridu l-pubbliku kollu li jikkopera ma' dawn l-linji gwida li qegħdin noħorġu ħalli hekk aħna nibqgħu sejrin tajjeb kif aħna. Grazzi